kwaziwai vana vamwari tinoda kutenda mwari nekuwaniswa nguva yakaita seinei yekusangana sevana vamwari tichikurukura nekukurudzirana parwendo rwedu rwekutenda e, tisati tapinda muhurukuro yedu e, yatiinayo yandapa musoro wenyaya unoti chengetedzai ukama namwari ndiyo hurukuro e, ndiwo musoro wenyaya wandafunga kuti tipe hurukuro yedu yanhasi ngatinamatei tisati tatanga kukurukura Baba vedu vokudenga, tinotenda tinowana mikana yekuuya pamberi penyu kuzoverenga nekukurukura mukati meshoko renyu kuti tisangane nekurayirwa nekudzorwa nekukurudzirwa paupenyu hwedu hwekukunamata inokutenda kwedu Chikumbiro chedu pazuva ranhasi kuti mweya mutsvene wamakavimbisa kuti achatibatsira kunzwisisa zvinhu izvi atibatsire tibatsireiwo pakuverenga nokutsanangura zvinhu izvi pamunenge muchibatsira vateereri kunzwa pakupera kwazvo zvese tibatanidzwe kuva chinhu chimwe chete tikomborerwe nemi nokuda kwajesu amen Tinoda kutenda e, musoro wedu wenyaya uchiti chengetedzai ukama naMwari. E, ukama naMwari hunoda kuchengetedzwa. Ukama naMwari hunoda kusakurirwa. hunoda kudiridzirwa hukama pakati pako naMwari, pakati pangu naMwari hunoda kuti huchengetedzwe. E, tambo inotisunganidza muukama ihwo isina kudimbuka. Saka patinenge tichikurukura tinoda kutsvaga e, kuti zvakambonakirei kuti ukama ihwo hurambe huripo. Number one, chii chinogona kudambura ukama ihwohwo? Ndizvimwe zvinhu zvatichatarisa mukukurukura tigotora a few case studies kubva mukati mebhaibheri dzinobatsira kuti tinzwisise kuti zvakanakirei zvakakosherei toda kutanga nekuverenga isaya 59 vhesi ndeya 2 isaya 59 vhesi ndeya 2 inoti iyo but your iniquities have separated you from your god and your sins have hidden his face from you so that he will not hear hanzi nekuti zvakaipa zvenyu zvakakuparadzirai kure namwari wenyu zvakakubvisai zvikakusudurudzirai kure namwari wenyu Zvitema zvenyu ndozvakakubvisai kure naMwari, kure nechiso chake, kuti achitadza kunzwa kana imimi maakudana kwaari. Saka panapa tiri kuisirwa pachena kuti chitema ndicho chinoparadza ukama naMwari. Chitema ndicho chinoparadza hukama pakati pemunhu naMwari. Chakaipa ndicho chinodambura tambo inosunganidza munhu nemusiki wake. Chitema ndokutaura kwaita Isaya. Regai tinzwe kuna 1 John chapter 3 e, inotaura ichititsanangurira kuti kana Isaya ati chitema e, ndochinotibvisa kuna Mwari kumbori kuita sei kunozodaidzwa kunzi uku chitema.

Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Eh, hanzi ani nani unoita zvivi unodarika murayirovo Zvivi ndiko kudarika murayiro. Ndozviri kutaurwa pano. Regai tibatanidze naJames chapter 4 verse ndeya 17. Inoti iyo therefore to him who knows to do good and does not do it to him it is sin. Naizvozvo uyo unoziva zvakanaka zvinofanira kuitwa oregera kuzviita iyeye une zvivi. Bhaibheri riri kuisa pachena panapa kuti chinonzi chitema Ndiko kudarika murayiro. Jemusi otsinhira oti iye, Kuziva zvakanaka zvaunofanira kuita, iwewo worega kuzviita, ikoko kunonzi Kudarika murayiro kunonzi kuita zvivi. Saka matsamba mairi aya ari kubatsirana kuisa pachena kuti chinonzi chitema kuita zvakarayirwa naMwari zvichinzi usazviite ndochitema. Zvinonzi naMwari uite in every area of life tinoutora semurayiro waMwari. Mwari anotaura zvakasiyana siyana mumaareas eupenyu akasiyana siyana, munyaya dzokudya, munyaya dzokupfeka, munyaya dzewanano, mukugarisana sedzimhuri, kumabasa, mushandi nemushandirwi e, mumatunhu nemunharaunda anotungamira neanotungamirwa Mwari vanotaura zvinofanira kuitwa nemumwe nemumwe. Saka kana Ukazviziva ukasazviita ikoko ndokunonzi kudarika murayiro zvinokanganisa ukama hwako iwewe namwari saka zvakakosha kuti tibate chinhu ichi nemhaka yei zvichifanira kuti jekera tisati tamboenda mberi nekuti isaya ati Chitema ndicho chinovhiringa ukama pakati pangu nemusiki, pakati pako nemusiki. Saka definition yacho yekuti chitema chimbori chii yakatikoshera kuti tiibate. Saka James naJohn vari kubatsirana kuti pane zvakaiswa pachena naMwari zvatinofanira kuita. Tikazvinzwisisa izvozvo torega kuita pakutonovhiringa ukama pakati pako iwe naMwari. Handei timbotora macase studies a few mukati mebhaibheri toda kuenda kuna genesis chapter 2

Hanzi vose vavi, vari vaviri ndiAdhamu naEvha vanotaurwa panapa vakanga vasina kupfeka. Nakedness iri kutaurwa panapa iri literal, kusatove nehembe dzakafukwa pamuviri yavo. Hanzi ndozvavakanga vakaita vachangobva pakusikwa vachifamba muukama naMwari. Asi hanzi vari muchimiro chakadaro

pakudya pakuona ndobva atema ndobva adya ndobva atorawo ndokutakurira murume wake ndokunomupa naiye achibva adyawo mushure mekunge mwari vati musadye muti uyo kana kuubata verse 7 then the eyes of both of them were opened and they knew that they were naked

Mwari anodaidza Adamu, uripi? E, Adamu oti, ndave kuno kuseri kwandahwanda, ndanzwa muchiuya, ndatya kumira pamberi penyu kusangana nemi, nekuti ndakashama, hatina kupfeka, saka ndahwanda. E, Adamu naEvha vasati vaita zvavakanga vanzi naMwari vasaite, vakanga vachigutsikana nezvavakanga vari pasina kunyara pasina kuremera mushure mekudarika murai uya wanzi naaisaya unoparadzanisa munhu namwari mushure mekudaro ndopavakaona kuti ah, kweinga takashama Zvevekenge vari physical literary ndo zvavakanga vari vadya muchero zvavaive before and after zvazvichingori izvo asi chakasiyana maonero avakanga vakuita chitema chazopinda. Ndeipi fungwa inobuda panapa? Fungwa iri kubuda panapa ndeyekuti kana ukararama muukama naMwari, zvinhu zviri muchechetere paukama hwenyu, pane zvinoiswa naMwari pauri. chero zvisingagone kubatika, chero zvisingagone kuisika mumazwi, asi Mwari muhukama hwavo newe, purezenzi yavo ine zvainounza mauri. Pane chireberera chinoiswa naMwari mumunhu ari kurarama muukama naye. Vamwe vanhu e, vangatadze kutsanangura kuti chimhuri chii vachishaya mazwi, asi zvinooneka kuti pane chiripo. Saka kurarama muhukama naMwari, kurarama mupurezenzi yaMwari, kurarama uchiwirirana naMwari, uchiita zvaanoda, zvine zvazvakanakira. Kune zvimwe zvinoiswa naMwari mauri. zvinoiswa naMwari mumunhu nekuda kwepurezenzi yaMwari paari. Ndosaka tiri kuti chengetedzai ukama hwenyu naMwari. Ukama pakati paMwari naAdhamu naEvha hwakadimburwa nekudya muchero. hwakadimburwa nekudarika murayiro. Vadarika murayiro, hukama huya hwadimbuka. Glori yaMwari yavakanga vakafuka yaiita kuti vasaone kuti vari naked, yaiita kuti vasanyare e, pauviri hwavo nemupresence yaMwari. Glori yaMwari ndo yakaa yakavafukidza, ndo yaiunza chireberera, ndo yaiunza kupfeka kwavari. Yakatiza, yakabva pavakatyora murayiro. Pane zvinoiswa naMwari pauri nemandiri kana tichigara muukama naye, zvinotama kana ukama huya hwadimbuka. Hande pana Exodus chapter 34

Paakanopiwa mahwendefa omuraini, pakuzodzika kwake achibva mugomo, e, zvakaa zvaitika ndezvekuti munguva yaakaspenda aina Mwari, pane zvaiitika paari pachimiro chake fizikali. Azoburuka akutaura nemukoma wake naAroni, vaIsraeri vachimuona, hanzi vakaona kuti pausu hwake pakanga paine glori, pakanga paine kubwinya, ganda rechiso chake rakauya razara nekubwinya. Tiri kuti kudii? Chii chiri kubuda pandima yevei? Ukave neukama naMwari zvinooneka mauri. Kana uchirarama muukama naMwari, mhuri yekwenyu, vavakidzani, vaunoshanda navo, vaunodzidza navo vanozviona mauri. Vanogona kunetseka kuti vazvitsanangure sezvakaita vana Aroni nevaIsraeri vakanetseka kuti pane chimwe chinhu chisina kujairika chiri pauso hwamozisi e, tiri kuti kudii vana vamwari kana uchirarama muukama namwari mudzimai wako anozviona pane zvaanoona hameno kuti imi mhai murume wenyu ari kuonei mamuri pakugarisana kwenyu nemi baba mudzimai wenyu chii chaari kuona mamuri Chero uri mwana vabereki vako vari kuonei mauri nekuti ukama namwari hauvigike zvinooneka mauri zvinooneka pachiso chako zvinooneka mumatauriro ako zvinooneka in the way you order your life zvinooneka kana uine ukama namwari amene vana baba kuti mai vanoonei mamuri Kana vakatarisa pauso hwenyu vanozviona here kuti murume wangu amhenge aina mwari kana kuti ana mwari mukurarama kwake saka tiri kuti ukama namwari hwakakosha kuhuchengetedza Mukauchengetedza zvine mabenefits anonhanhira kumhuri zvinoonekwa e, zvine zvazvinonakira kuvavakidzani zvine zvazvinonakira kuvana kana kuvabereki saka tiri kuti ukama namwari hwakakosha kuramba tambo iyoyo iri intact Ngatiichenjererei irege kudimbuka nekuti zvakanakira vekumhuri zvakanakira vamakagarisana navo munharaunda zvakanakira vamunoshanda navo nevamunodzidza navo zvinoerera zvichienda zvinotapukira zvichinosvika kwavari hameno kuti ukama hwako iwe namwari hwakamira sei chii chiri kuonekwa e, nevavakidzani mauri chii chiri kuonekwa nevekumhuri kwenyu vana vari kuonei mamuri mai vana vari kuonei mamuri baba vari kuzvionawo here kuti amai vedu baba vedu sekuru nditete ndimbuya vane nguva dzavanombonovharirana namwari kwavanenge vari ukama hwavo namwari huchakabatana

Bhaibheri riri kuti Daniel akazvisunga pamwoyo pake kuti handingazvisvibise ndadya zvinodyiwa namambo nekunwa zvinonwiwa namambo daniel aikoshesa ukama hwanga huri pakati pake namwari akasvika pakuti iye ukama hwangu namwari haungadimburwe nekudya nekuti ndadya zvinodyiwa namambo kana kuti ndanwa zvinonwiwa namambo saka akatozvimisira akaita chisungo nemwoyo wake kuti aa zviri kudyiwa namambo apa ukama hwake namwari apa

kuitira kuti ukama naMwari urambe hwakabatana urege kudistebheka. Chii chiri kurehwa ngachirege kuita sechirahwe kana zvichinzi nguva dziripo dzaunofanira kusarudza mirivo nemvura. Zviri kubuda pana pachena panapa ndezvekuti pane nguva dzaunofanira kurega zviri kumhanyirwa nevanhu. kuitira kuti urambe uri muukama hwako namwari vanhu vanomhanyira zvakasiyana siyana muupenyu mapfekero vanhu vanogona kumhanyira mapfekero iwoona kuti mm, ndikadzingirira mapfekero aya ukama hwangu namwari hunogona kukanganisika vanhu zvimwe zvavanodzingirira madyiro kana mawanirwe emari kana maroorero kana maroorerwe saka iwewe semwana wamwari dhaniel ari kutipa muenzaniso panapa kuti unotodaidzirwa kuzvisunga pamwoyo kuita chisungo nemwoyo wako kuti aa ukama hwangu namwari haungadistebwe nemawanire emari kwete Ukama hwangu naMwari haungavhiringwe nehembe yandinopfeka, jira rakagadzirwa nedoji. Aiwa, inini kana panzi ndisarudze pakati pezvipfeko neukama naMwari, ndichamira kuukama naMwari. kana panzi kusarudzwe chiri kudyiwa chero chichinaka mukanwa chero vamwe vachinakirwa nacho asi inini nekuda kweukama hwangu namwari nekuda kwezvandakaoneswa namwari ndichati zvangu aiwa ndipei miriwo nemvura ndoregera zvangu madelikesi ese anobva patafura yamambo kune zvakawanda zvichapfuudzwa nepamberi pedu mukati meupenyu huno zvinenge zvichidaidzira kuti upinde kwazviri asi uchikompromiza ukama hwako namwari saka iwewe iva munhu anozvimisira kuti ukama namwari wakandikoshera Now Daniel akoshesa mukachienda pachapter 6 yaDaniel akoshesa ukama hwake naMwari eh, arasikirwa nezvimwe zvaidyiwa nemamwe mayouth muna Daniel chapter 6 verse ya 3 na 4 Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps

nor was there any error or fault found in him hanzi daniel nekuda kweukama hwake namwari e, kubasa dhanyere chimwe chinhu chakaonekwa maari ndechekubudirira mukuita zvakanaka nekubasa kwaaishanda zvakaita kuti aporomothwe kubasa ndozvakamutsa godo nevamwe ndobva vatanga kumuodhita zviri unofficial vachimutsvakira mhosva asi bhaibheri rinoti vakamutsvakira mhosva kune zvekubasa zvine chekuita neushe hwebhabhironi vakashayiwa hanzi nekuti anga akatendeka simba rekutendeka kubasa raibva muukama hwake namwari Saka kana mukaverenga muchidzika e, zvakazokonzera kuti vati haa vakomana kana muchitoda kuwanira Daniel mhosva mungatomuwanira munyaya dzekunamata ndo pavakarangana kwakunonyoresa mambo mutemo une zvekuita nekunamata Mambo haana kukurumidza kupepuka kuti naiyewa apinda mumusungo waari kuenda kunosunga Daniel. Akatozozviziva e, pakupedzisira vamuti murayiro wavamedia navapersia wamakasaina uya uya mudare watyorwa nadaniel Saka imimi mambo taakuenda naDaniel mugomba reshumba tozosiya tatsimbirira ibwe imi munofanira kuisa signature yenyu according kumurayiro wavamedia nevapesia hanzi mambo ndopaakazoti o oh, murayiro wandasainira ndewe kusungirira dhaya but mukaverenga pavhesi ya 15 muchienda muchidzika e, vhesi 16 15 na 16 ya daniel then these men approached the king and said to the king no king that it is the law of the medes and persians that no decree or statute which the king established may be changed murayiro uyu haugone kuchinjwa chero nemi mukazoverenga vhesi 17 kunosvika ku 22 anti orit chiuya ini nadaniel aiswe mugomba daniel uya akandwa mugomba nekuda kwemurayiro wavamedia nevapersia mambo vanodaidzira kuna daniel daniel mwari wako waunogara uchinamata achakurwira pamiromo yeshumba Right. Ndimambo asingaende kuchechu akanamatira Daniel. Eh, usiku kana mukaverenga muchidzika hanzi mambo akanotsanya achitsanyira Daniel. Akaramba kudya, akaramba music. Mangwana acho makuseni seni akamukira kugomba reshumba sekunge anopenga. Kunobvunza kuti Daniel, Mwari wako akurwira here? Daniel akadaira ari mugomba mune shumba. Saka chii chiri kubuda panapa? Chiri kubuda panapa ndechekuti ukama naMwari ukahuchengeta uchichenjerera kuti husadimbuke, iwe waita pati yako. Masacrifices aunoita kuti ukama naMwari usadimbuke, Mwari anozvicherechedza, zvinorekodhwa kudenga. Mwari akasiyana nevanhu. Uye Mwari anokunda vanhu. Kune vamwe vanoti ukamuitira chinhu chakanaka anokupa mbasera. Mwari haakangamwi chakanaka chaitwa nemwana wake, zvine pazvinorekodwa nengirozi. Anomirira nguva yaunezenge wasvika pausingagone iwewe nesimba rako, pausingagone iwewe nekugona kuri mauri kuzvidzikinura, sepakasvika Dhanieri apo. ndopanozouya Mwari opinda mudariro. Saka hukama naMwari hwakakosha kuhuchengetedza even mumazuva erugare. Nguva inozouya yatinonida Mwari.

musavhundutswa nezimurume iri ndakuenda kunorwa naro iri so ot hazvigone tarisa one iwe uri mwanana uyu murume uyu akabvira kurwa ane experience yekurwa kubva ari mwana saka haungagone kunomirisana naye eh, verse 34 but david said to saul your servant used to keep his father's sheep

Dhavhidhi anoti kuna Saul achidzokera munhoroondo, anoti iye, Inini ndaipofudza makwai ababa vangu. Pandaichengeta makwai ababa vangu ndiri kusango, kwakambouya shumba. Shumba ikabata kwai, kukauya bere rikabata hwai. Inini ndakamhanya ndikakakatirana hwai pamuromo weshumba. Payakaita nharo ndakaibata ndebvu dzayo ndikaiuraya. nezvimwe nenzira imwe cheteyo futi ndakauraya bere rabata hwaya saka mwari akandikundisa kubere neshumba achandikundisa mufiristiya uyu nhasi eh, saka david aive neukama namwari kubva achiri kumakwai kubva achiri muyouth pfungwa inobuda panapa ndeye kudai so e, imi mayouth vakomana nevasikana ivevo neukama namwari kubva muri vadiki muri kufudza makwai muri kufudza mbudzi muri kuzvikoro muri kwamunotamba mageme enyu ivai neukama namwari mwari Akave naDhavhidhi kumakwai, akamurwira pashumba nebere. Kwamunotamba uko mukuyaruka kwenyu kune shumba dziriko mukuyaruka nemapere anosanganikwa nawo mukuyaruka anoda kuti murwirwe namwari asi mwari vanozviita kuvanhu vane ukama navo ukama namwari hauzotsvaki kuumbwa wakura mayouth mazhinji vanoita mistake yekuti kana achiri mudiki anoti rega ndimboita zvechiyouth ndozoita serious pakunamata ndakura asi vazhinji vakakura vaane mavanga asingabvisike chero vaakuzonamata Saka tangidzirai muri vadiki kugadzirisa nekuumba nekuchengeta ukama naMwari. Zvakakukosherai kumhumhi dziriko mumazera enyu, mapera ariko kwamunofamba uko, Mwari vanokurwirai, vanokuchengetai. David anozoadhivanza akananga kuna Saul aine matombo 5 nechipfuramabwe. Fungai kuti kana uine e, hukama naMwari, Mwari kana akuita zvinhu zvake anoshandisa chifuramabwe kudonhedza murume mukwandari wemurume ane experience yehondo Saka kana ukagara uri muukama naMwari, muchaona kuti chero dhora richidonha, kana uine ukama naMwari hwawasakurira uchidiridzira, Mwari vane maitiro avo. Unoziva kuti matestimoni mamwe atinosangana nawo e, kunzwa kuti shirikadzi munguva yekudonha kwedhora yakawana oda yemufushwa wemutsine mutsine uya unonzi black jack uya munhu kwaakupiwa zikuoda remufushwa iwoyo achiwana mari yakasvinura vamwe vachichema vamwe vachinetseka kwekutendesa vana kuchikoro kwakutodya Vanhu vanotofunga kuti mhene unzenza huri kuitwa naamai ava vakafirwa nemurume kare kare. Izvo Mwari zvaanoita kana uine ukama naye tambo yacho isina kudimbuka anogona kuti uri amd nematombo nechifura mako uendere zirume rine experience panokudubuka mikono iwe ugosara wakamira saka Mwari ngaatigonese isusu mwoyo yedu ngaizare neshungu dzekuti ndinoda hukama namwari e, mukaenda kuna madzimambo ekutanga panomwe muenzaniso zvakare muchapter 17 e, weimwe shirikadzi

Ishirikadzi yepaZarepatha yanzi naElija, Pahupfu hwamuri kuti hwasara kumba hushoma ihwo, ndibikirei chingwa mundipe, mugondipawo mvura ndonwa inini. Mwari ati achakuchengetai. Hanzi shirikadzi yakaenda ikanoita zvakarehwa naElija and hanzi kwemazuva mazhinji kwaiva nedrought rakaitika for three and half years Chirikadzi iyi nevaive mumba mai naElija vakadya hupfu huchisimira mudende, vakabika hwotutumba humwe, mafuta vakaguma hwosirira mamwe muchinu asingapere kusvika drought yapera. Saka ukave neukama naMwari E, Mwari vane maitiro avo. Dzimwe nguva Mwari vanopindira muupenyu hwako kwete nenzira yekukuzadzira matura aiwa matura asina kuzara asi mwari vanomeka shuwa kuti munguva yakaoma ikonomi isina kumira zvakanaka Iwewe zvinhu zvako unongoonekwa wakapfumbira kana uchifamba. Mwari vane maitiro avo ekuti mudende musapere hupfu, muchino musapere mafuta, ugoita 3 years ugoita 4 years uchienda zvekuti kana wakuzogara pasi uchifunga kuti utaura kuti kandipaya paya takabuda sei, kana newe zvinotokunetsa kutsanangura. Saka hukama naMwari hwakakosha kuhuchengetedza. Mahuchengetedza muupenyu hunohu tisati tayambukira muupenyu hunouya. Mwari vane zvavanoitira vane hukama navo. Saka ngwarirai zvese zvakarayirwa naMwari kuti chekuti nechekuti mucherechedze miganhu yacho musaidarika murambe muchingoti mwari Ndibetserei, ndigonesei. Mukaverenga iyo shirikadzi yapaZarepathi, mwana wake the only son akazofa, ikachema kuna Elijah, honai zvaita mwana wangu afa. Elijah akatora mwana uya uya akaenda naye murumu make, akanamata, akatsivama pamusoro pake, akanamata, akatsivama pamusoro pake. Akamuka mwana uya uya akadzoka akamupa kuna amai vake. Mumazuva iwayo kunotori nevamwe vakafa e, vakatonovigwa asi uyu ambuya ava shirikadzi izvi nekuti pamazuva iwayaya yanga iri muukama hwayo namwari ichiita zvinodadisa mwari mwari akaita kuti pamusha pavo pafiwe asi guva rirege kucherwa Saka Mwari vane maitiro avo kune vanhu vanovimba naye. Mwari vane maitiro avo kune vanhu vanoramba vakachengetedza ukama hwavo naye, vasingadimbure tambo yeukama hwavo naMwari. Mwari ane zvaanovaitira. Tinogona kuramba tichitevera pane makezitas akawanda atinosangana nawo mukati mebhaibheri evanhu vakaitirwa zvinogara zvakadaro namwari muupenyu ihwo hunohu kune vanhu vakawanda vari kuitirwa zvinogara zvakadaro zvine mumvuri namwari chinoita kuti mwari adaro hukama hwavo naMwari hwavanoramba vakachengetedza. Ndosaka tati muhurukuro yedu, chengetedzai hukama hwenyu naMwari, musahutendere kuparadzwa, hunoparadzwa nezvakaipa. Unoziva Pauro kana akutaura kuna vaRoma 8 anenge akubvunza kuti ndiani angandiparadzanise naMwari akadai? akanga anyatsonzwisa aibva ati a ah, ingave nhamo ayo kutambudzika ayo kufirwa ayo chingachi pane zvese izvozvi tiri vakundi saka ukama hwedu namwari hauvhiringidzwe nemacircumstances ndozvekutaurwa napo ngaurege kukanganiswa nemamiriro ekunze iva neukama namwari in all seasons zhizha nechirimo muchando nemumadziya ukama namwari ngahurambe hwakabatana mukaenda kuna matthew chapter 4 jesu mushure mekufasta for 40 days and 40 nights eh, munhu anotanga kuuya kuzosangana naye apedza fast ndisatani Osvikomuti iye, Kana uri mwana waMwari, shandura matombo aya chiite chingwa. Kuadreswa kwaakaita kwakamuratidza kuti haa, because kana muchinyatsokudzidza nyaya iyi zvinonzi paakaona satani achibva uko airatidzika sengirozi jesu akanzwa kusununguka kuti ndatumirwa mutumwa kubva kudenga kuna baba asi matauriro aakaita ndoati ah, ngirozi dzinobva kuna baba dzinoziva kuti ndiri mwanakomana wababa vangu saka katauriro aka ai e, ndinoda matauriro akaita jesu mapindiro anoti iye kwakanyorwa kuchinzi Hatirarami nechingwa bedzi. Saka Jesu akazvimisira kuti zviri nani ndiende hangu pazuva rechi 41 nenzara pane kupedza nzara e, nechingwa zvasajestwa nasatani. Saka satani anouya nemikana kuvana vaMwari. Vavariro yasatani ndeyekuti udimbure ukama hwako naMwari. Saka Satani kana akakuchovhera opportunity ikauya padhuze newe, iti Mwari ndidzivisei sezvakaita Nabhoti, ndidzivisei ndisambe, hazviite kuti ndidye chingwa chaswededzwa kwandiri nadhiabhorosi. Saka Mwari ngaatibatsire. Ndosaka Paul ari kuti pane zvese izvi tiri vakundi. Mukange makunda Mavhaidza Mwari pamaareas akasiyana siyana ehupenyu. Mwari anosvika pakuchallenja even nasatani. Wamuona here muranda wangu Job? Amana, dai Mwari akataurawo zvakadaro pamusoro penyu mhai. Dai Mwari akataurawo zvakadaro pamusoro penyu baba, pamusoro penyu mukoma, pamusoro penyu vatete, ati wamuona here murandakadzi wangu uyo, udaidzwe nezita rako naMwari. Kana wadaro manje wavhaidza Mwari, unomupinza mudariro rekurwira vana vake zvaanofanira kuita. Kakawanda tinolimita Mwari, tinomutadzisa kuita manyemwe pavana vake. Tinomutadzisa Mwari kuvhaira nesu kuti ademonstrate ukuru hwake nekubata kwake. Mwari anobata nenzira dzinoshamisa. Tinomugonesa sei? Nekuramba ukama hwedu naye huri intact. Chengetedzai ukama naMwari. Shingairirai ukama hwenyu naMwari kuti hurambe hwakabata. Hudiridzirei, husakurirei. Zvine zvazvakanakira muupenyu hunohu. Mwari vatikomborere vatiitire zvatinofanira kuita patanga tichitaura e, pa, mweya wamwari unodenha hana dzedu unotokunongedzera kuti uri kurangarira here paya uri kurangarira here paya pane vadenhwa pamwoyo pavo ari kunyatsoziva kuti haa ah, ininika ndakarasisa mwari paya paya ndakarasisa mwari pane chekuti ndakarasisa mwari ndiri kuya kuya chakanakira mwari wekudenga haamakirire vana vake Eh, ivara rakajairika rekuti kumakirira mwari haasi kudai anogara aite ukangoti obva achaya aiwa mwari ane shungu dzekuti tidzoke ndosaka achiti pana isaya 1 huyai titaurira tinogadzirisa nyaya nekuchenesa kana warangarira pawakakuunisa mwari dzoka kuna mwari iti mwari ndiregererei ndipewo another chance nditange futi patsva ndigoita zvandinofanira kuita mwari vanokubetsera e, vanzwa kudenwa pamwoyo pavo hmm, batanai neni pamunamato uyu ngatinamatei baba wokudenga todawo kutendai nekuuya kwatiri kutirangaridza kuti ukama nemi hwakakosha kuuchengetedza Tinotenda nekuti hamutisiye tiri tega mukushingaira kwedu. Munotibatsira kuburikidza naMweya Mutsvene navatumwa venyu. Vana venyu vanga vakateerera pamwe chete neni. Umwe nemumwe arangarira paakakukuhunisai. Tiregererei nokuda kwaJesu. Mutinatse nokuda kweropa raKristu. Tibvumirewo kutanga patsva. Mutipewo simba naMweya Mutsvene, mugotibatsira kuchenjerera kuita mirayiro yenyu, kuita kurayira kwose in all areas of our lives. Tinotenda nekuti munonzwa kunamata. Shoko iri hamuna kuritaura kuti tipiwe mhosva naro, matiisira pachena kuti tiponeswe, tioneswe tidzoke kwamuri. Pakudzoka kwatiri kuita tigashirewo, nekuti tinonamata kuburikidza naJesu akafa akamuka ari muponesi wedu. Ameni.